कोसी बुरनत प्रेम कथा कवि विभूति आनंद आ हमर व्यथा कथा के सुनता किनका छन पलखैत प्रेमी मनक दरेग सँ के छथि उमटाम हम नद छी बूढ़ नद शिवनगर अछि मूल गाम जे एखन सिकुड़ि गेल अछि तैयो पुपरी जाले धरि मे एखनो देखबैत रहैत छी अपन उत्साह से सही मे भेल छी बूढ़ा कहियो भेल करी जुआन एन मेन ओहिना जेना कोसी रहै एक बेरक खिस्सा अछि बीतल अछि अपना पर जे अखारक मास रहे विश्वामित्र ऋषिक सहोदरा दुनू बहिनी कमला कोसी हहायत देखैली संगे भरखर जुआन हम सुंदर श्यामल कोसी पर ढैर गेल मौन फुइस ने दुनू पर आंख हमर गैर गेल अन्हेर होयबाक आशंका के गमलन कोसी गदरायल लोग आब बरजलन हमरा हमहू थी कहूँ बेटी मिथिला एना नहीं होए आकुल आसक्त ई नहीं थीक अपन भूमि के संस्कार नहीं करी श्रापित एना प्रिय तनल घेट आ उमतल मन हम बुरनद कोशिक आग्रह पर भेलौं थीर ठीके अपन संस्कृति मुदा मनक बात नहीं रोकल भेल बहैत बहैत लगलौं कात जखन कहलियन हे हमर कोसी रानी एना किएक रोक देल हमरे हमर द्वार हम तऽ देखते छी अधीर भेल आकि हुनक देह संग गदरल मन आपकता में हहा गेले एक अनारी नहीं देखल कतो सावन भादव में आकि हुनक देह संग गदरल मन आपकता में हहा गेले एहन अनारी नहि देखल कतो सावन भादो में कतो ब्याह भेलै या देवता अपन भूमिक स्त्री के हम तहिए बुझलहुँ व्यवस्थित आ ताहि कारणे व्यवस्था देल आबी शुद्धक बेर अगहन मास ताधर नहि छोड़ब निसांस मुदा हमर अभाग शुद्ध काल अगहनक आँखि में मिसियो भेर नहि पानि आइयो सुख के टाँट छी भेल प्राण प्रिया कोसी संग नहिए भऽ सकल मिलन हमर आइयो छथि कोसी कुमार आ हमहूँ बुरनद चिर कुमार आब तऽ तकरो लेखा नहि रहलै हमर सभक ई प्रेम कथा बिसरलै लोक कोसी सैत गेली हमरो पंजर छिड़िया गेल कहियो कोनो अकाल में दू बूंद झीसी सा होइत छी तिरपित हरखित होइत शुरू करते छी मलार की दैव देते छी विरह सगर पृथ्वी जेना भेल अछि पॉजिटिव है तहिना लगैत छी रोगिया आब कहू अही सब सकल समाज हमरा सभक राग मनक की रह जाइए औचित्य नामे दू गज ने दू जोजन दूरी में जीव रहल छी बिरहक आग पर बरकाओल काढ़ा पी कोसी हार हार भेल हम जीव रहल छी एखनो अहाँ भरोसे बुलते रहैत छी अहाँ सद घड़ी कोन धार में देखने छी एतेक दरार अबैत रहैत छी अहाँ कहियो काल उनटल मेघक लाते आयल रही अयो उमकल मोने अन्हर बिहार बन हमरो फांट में परल किछु फुहार उठते रही उद्वेग में कि पिछड़ गेलहुं ठाम बुझैत सी कोसी के अहाँ के दग्ध हृदयक बात हमहूँ तऽ भुगते छी सिट्ठी बनल बेर बेर अभिघात मुदा आय जेना बैशाख में साउन भाबि गेल दू बुन परल कि मोनक मरुस्थल में जनु अचके बाहर आबि गेल पीड़ासँ पीयर भेल हमर मुंह निहारियो सकब कि नहि अहाँ नहि कहि सकब आइ एखन मुदा हमरा लगैत अछि रानी एक दोसराक सांस में छी हम अहाँ आ जे एखन धरि धड़कैत अछि ओहिना चैत बैशाख सावन भादो में तऽ सहजे तैं अहाँ भेटी कि नहि भेटी अखारक पखार आबय कि नहि आबय धरि संग संग जीवैत छी बैशाखो मे लग्नक शीतल बसात हे हमर स्मृति प्रिया खिस्सा बनल जीवैत रहलहुँ फाटल कपार के झखैत सोचैत टोबैत मुदा आब तऽ बदलल मन प्राण हमरा दुनूक ओ भीजल भीजल मान खिस्सो पिहानी मे छोड़िए के बढ़ैत अछि आगू बनहैत छेकाइत हरि गेल है वहाँ हम तऽ सहजे लचरि गेल छी सब तरहे ओ समाज हमर अहाँक सरपहु रह रीति नीति अंगेज ने चाहने रही यहाँ सकारने रही हमू देखते ही दू प्राण एक लेल बरले रही कि उकबा उठा दिल हे अतीत प्रिया अयो किछु वायरस छैके अजग अजग धी बेटीक परवस जीवन पीरा छैके कुहेरते केहन अभिशप्त छै ई धूरा माट अहाँ कास पटेर हम चतरल कतरा संग फेनैत रहैत छी अपन अस्तित्वक घाट माछक की हाल अछि आ जलमाफिया सभक हमर तऽ हाल बेहाल अछि मुक्त सुलभ शौचालय छी छाती पर झेलैत रहैत छी कतरा झा झारक छाती पर झेलैत रहैत छी कतरा झारक प्रहार युवा मनक चोरायल व्यभिचार सेहो संगहि ओना पहिनौ साओन भादव मे जुआनिक ज्वार मे सेहो तऽ बहिते रहए मटकुरी मे कतय कतय नहि गेल हैत मटकुरी किछु पुनौरा बुझल अछि हमरा हर नट भेल छियै तैयो कतरा जरि के लेधुर भ्रूण सँ पीड़ित होइते रहैत छी हे स्नेही ओना सोचियौ तऽ

फेर कहियो एहि समाजक बलि नहि चढ़ितहुँ मुदा सरकारी ग्रास बनि आइ नहि तऽ मरैत छी नहि जीवैत छी हुकुर हुकुर करैत छी अवश्य विवश कतौ खिरोय तऽ कतौ धौस तऽ कतौ अधभारा समूह संग नाइत देल गेल छी सुनबा मे आयल अछि अहूँ कहाँ दैन शोकित छियै कतहु रेलक नीचा तऽ कतहु सड़कक तोरे लाचार ओहि नैया सभक बिझायल कांटीक दंश जकाँ टीसैत स्वयं के बौसैत छी बूढ़ झुरकुट भेल सुखद समाचार एतबे जे जहिया कहियो स्वप्न में उमताइत छी एखनो कमला लग अहाँक प्रेम गीत गुनगुनाइत छी से कहे लेल निस्तुकी चाहैत रही कि एखनो अहाँक गीतक अनुराग में जीवैत छी मेनकाक उच्छन्नरे जागल हे ऋषि विश्वामित्रक सहोदरा चलू अपन एहि नियति के एहिना स्मृति बनल जीव लैत छी कि ई जे प्रेम अछि एहिना रहै युग युगान्तर मनवन्तर धरि आ ताहि संग हम दुनू मौन सेहो अंतहीन खिस्सा जकाँ बनल रही नव नव मन प्राणक ठोर पर अशांत आब हम नहि छी छी हो त नहिए जकाँ छी हार हार छिटक गेलै हमर गाम गाम ठार भऽ गेलै कोठा जहिया ई कोठा सब नहि रहए टटघर सबमे हमरे पाकक लेब पड़ैत रहए जीवन जगतक झापन भऽ के रही हम साउन भादोक उमरल तनमे गामक छटगर किशोर सब केरा थमहक नाह बनाए झिलहेर खेले निर्भय निधोक आइयो बेदरा सब अबैत रहैया बकरी चरबैत कितकित खेलैत बेर खसा घुर गेल करैया खेल करैत आब हमहूँ तऽ तेहन नहि रहलहुँ जे ककरो स्मृतियोमे बुलैत भेटतहुँ कदाच आब तऽ भऽ गेलहुँ परती परात आँट भेल जीवन गरमजरुआ आम जे चाहलक खोटैत चलल गेल आ विवश हम खोटल जिंदगी जीवैत रहलहुँ एहन असब नहि देखलहुँ नहि सुनलहुँ कोसी दाय हमर अभाग जे नहि भऽ सकल गेट जोर बेजोरे रहि गेलहुँ अद्य पर्यन्त तैं तऽ एसगर बृहस्पतियो झूठ बनल जीव लेल करैत छी लोक कंठमे यदा कदा कतौ फाटल दरार कतौ झार झंखार धारसँ आयब पौटी बनल तैयो जीवैत रहलहुँ मरना सन अपन अभाग फेर तँ एक समय एहन भेल खसल विपत्तिक बड़का पहाड़ हार हार देखार देह पर भूमि संघर्ष बजरल लाल झंडा गरल कॉमरेड लोकनिक अगुवाई मे चलल कोदार भेसायल हौर फार फेर तँ मालिककार लोकनिसँ ठनि गेलनि अरार संबंध बीच दरारि बढ़लनि आ हमर तँ प्रिय गजबे सन बगै बैन रहि गेल जँ रहितौं परिणीता तँ एना नहि विदीर्ण होइत कोर करेज फेर थोड़ेक बरखक बाद अरैरिक रमन चमनक बाद फेर ओहिना हम जेना अपहत छुतहर भूखक राजनीति बदलल कामरेड सभक संग मलिकार सब अपन अपन रुचि परिष्कार कयलनि अपन अपन नव अवसर तकलनि हे हमर बूढ़ी कोसी के कतोक दशक बीत बीतत आहार कतोक दशक आय कतो पैर कतो पेट कतो हाथ कतो घेट बिना युद्धेक विराम सन जीवी रहलहुँ जेना कहलहुँ बनलहुँ गरमजरुआ आम तैयो अविराम जीव रहल छी पेटी बनल पेट पर धिया पुता सब खेलैया फुटबॉल हेबनि माव क्रिकेट हम दम सदमे सहैत रहैत छी पदाघात जीवनसँ क्लीन बोल्ड भेल हे हमर विगत यौवना तैयो सौन भादो जीवैत छी अपन फाटल लीलसा सिबैत छी जखन जहियो टुनमुनिया सबके कागतक नाह बना बहबैत देखैत छी आइ मुर्दे सन भेल छी एहि लेल किनका कहियन दोखी आब तो लोको कहाँ कहाँ मानैत अछि जकरे तकरे से जहाँ तहाँ भऽ रहलै मिलान एक हम कपर जरू नहि ओह नहि गाबि सकलहुँ राग गीतक एको चरण ठीके मुर्दा सन भेल छी कोसी आय ताहि मुर्दा पर मुर्दा फेकाइत अछि मवेशी सँ लऽ मनुख लेरू सँ लऽ भ्रूण की फर्क पड़ैत छै मुर्दा पर जेहने नौ तेहने नब्बे कपारक फेर बनि जीव रहल छी मुक्तिधाम गीदर कनैया सुनि लैत छी कुकुर कनैया सुनि लैत छी भूत प्रेतक बथान सेहो सुनि लैत छी विवश छी कोसी प्रेम विरह सरसैया पर पड़ल आब चूने टा रहल निर्वाण नहि भऽ सकलहुँ तथागतो हे प्राण एखन तक कोरोना कहर अछि डगर शकल अन्हारे विकल अछि से अपन कहब हाल बान्हल छेकल कोना छी कसबाउल पर बसल गाम सब धरि नाम तऽ लीते हैत गरियबते हैत एह रहितौ जँ संग तऽ ओ गारि सब सेहो एहि पट्ठाके ठट्ठे लगैत ओह से हरसट्टे सपनैत छी आखिर छी तँ बूढ़े बुरनद स्मृतिये संग नहाइत छी दहाइत छी हे धनी कोसी आब किएक पड़ैत छी फूटल कपार हम एहिनाक एहिना रहि गेलहुँ एहिनामे रमि गेलहुँ अहाँ अपन ख्याल अपने राखब हम तऽ रखटल साँस एखनहु बेर कुबेर मौनके परतारैत छी हम तऽ रखटल साँस